Pêla penaberiya Kurdên Rojavayê Kurdistan ji welat roj bi roj zêdetir dibe û Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriye dibêje, tevdem û rêveberiya Xoser berpirsên sereke ne di ber vê penaberiyê de û rêxistinên ciwan a jî leşkeriya neçar ku ji aliyê rêveberiya Xoser ya ku PYD'ê li Rojavayê Kurdistanê ragihandiye, dibînin sedemê sereke ye ji penaberiya ciwanan re. piştî derketina hejmareke mezin ji xelkê Rojavayê Kurdistanê ji bo derva û guhertina demografiya herêm û bajarên Rojavayê Kurdistanê, Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriye Zengilê metirsiyê lê dide û dibêje tevdem û rêveberiya xweser di ber vê yekê de berpirsê sereke ne. Bi zorê xelkê dibin eskeriyê, bi zorê keçikê alemên direvînin û zarokan direvînin, êdî ew Teror li nav xelkê de xulix kirine. Xelk îdî li paşeroja xwe ditirse. Xelk nema sîqeta wî bi vê bê ke navê kirine bi Rêveberiya Xweseriya Demokrat ke yek ne bi rêveberî ye û do jî ne demokrat e û sê jî ne xweser e û bi rastî jî kesek nizane çi ye yanî belayeke bi serê kurdê Sûrî de hatiye. Xelkê me ji Rojavayê Kurdistanê ew siyaseta çewt Ew têrora ku PYD'ê li dijî xelkê me dike, ew sebeb e ku derdkeve. Penaberiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê eve demeke dest pê kiriye û bi taybet ya ciwanan ku li gorî agahiyan niha hejmara xortên ku temenên wan di navbera hejdeh û sih salî de ye gelek kêm bûne û metirsiya valabûna Rojavayê Kurdistanê ji ciwanan çêbûye û Tevgera Ciwanên Kurd jî ku rêxistineke ciwanan e li Rojavayê Kurdistanê dibêje, Yasaya leşkerî ya neçarî sedema sereke ye ya penaberî ya ciwanan. Dê bipirse em bînin ev xastan biryara tecnîda ji ber leşkeriya neçar ya ku derketî dijî xortader û derketî ji ber mintiqê Valakê belkî gelek hene têne hatin destêwagirtin û birin. Revandin yan yê ku ji mala we birin yan yê yê ku çare nema çû xwe ser limand ev geleke wilo hene birin yanî belkî bi seda wilo çûn. Herweha ene kesê dibêje, leşkeriya bi zorê ye ku ji aliyê peyê de ve hatiye ferzkirin, rewşa eborî ya xerab, tunnebûna xizmetguzariyan, tunnebûna derfetên kar û tunnebûna aramî û ewlekariyê ku bi gotina we be Ev hemû encamên siyaseta PYD ya tekrewa ne, dihêlin ku xelkê Kurd kom bi kom ji Rojavayê Kurdistanê koçber bibin. Beriya sê rojan jî Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriye xwenîşandan li gelek bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê lidar xistibûn û di xwenîşandanê de Serokê Enekesê gotibû, divê herdu aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê li hev bikin. Îro koçberî gelek mezin di nav miletê me de çêdibe. Ji bo ge em karibin vê koçberiyê hinekî bisekinînin, divê ge em karibin dengê xwe bigînin hev. Em destê xwe dirêj dikin ge çareserîk di nav aliyên kurdî, sûrî de jî çêbibe. Berî niha jî çendê tîfaqata di nav me de çêbûne lê mexabin pêk nehatin ji ber ku şirîkatî nedihat qebûlkirin. û li gorî çavdêrên Kurd di encama pêla koçberiyê de nêzik pênceh ji sedî ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê li derveyî sînorên welatê xwe ne û hin bajarên Kurdî ku rêjeya Kurdan tê de nod û pênc ji sedî bû niha ew rêje daketiye kêmtir şêst ji sedî û hêdî hêdî Kurd namînin û Rojavayê Kurdistan ji Kurdan vala dibe ku Ereb jî li şûna wan tên bicihkirin.